א גוטן טאג חשוב'ע צוהערער. אמאל א מענטש קען קוקן אויף זיין לעבן און מיידער מאכן א שטיקל חשבון, וויאזוי לעב איך? איין טאג גייט מיר יא גוט, איין טאג גייט עס מיר נישט גוט, איין טאג בין איך געזונט, איין טאג בין איך נישט, איין טאג האב איך יא פרנסה, איין טאג האב איך נישט פרנסה, איין טאג בין איך דעפרעסט, איין טאג בין איך צופרידן און פרייליך, און מען קען ווערן זייער צעבראכן ביי זיך. אין די וויכטיגע פרשה, פרשת חיי שרה, זאגט אונז די תורה, ויהי חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה, ס'איז געווען די לעבן פון שרה הונדערט זיבן און צוואַנציק יאר, דאס זענען די טעג, די יארן פון די לעבן פון שרה. און רש י טייטשט אויס וואס טייטשט מאה שנים ועשרים שנים ושבע שנים, און נאכדעם שטעלט זיך רש י אויף די ווערטער שני חיי שרה, וואס שטייט נאכאמאל די ווערטער שני חיי שרה, זאגט רש י כולן שווין לטובה, אלעס איז געווען גלייך צו גוטן. אין א פארברענגען פון פרשת חיי שרה תשי מ ג, געדרוקט אין לקוטי שיחות חלק ל ה עמוד צוויי און נײַנציק, האט דער רבי זיך געשטעלט אויף דעם פשוט'ע שאלה, כולן שווין לטובה? שרה האט נישט געהאט די בעסטע לעבן? איר גאנצע לעבן אלץ איז געווען גוט? דו האָט זי יאָ נישט געהאַט קײן קינדער, דו האָט מיר איר צוגענומען צו פַּרעה, דו האָט איר אַבֿימלך צוגענומען, דו האָט זי געהאַט אַ פּראָבלעם מיט ישמעאל, װאָס קומט זיך נישט אױס מיט איר זון יצחק, און כּסדר האָט זי נישט געהאַט קײן גוטע לעבן. דאָס קאָן מען זאָגן כּולן שװים לטובֿה, אַלץ איז געװען גוט. נאר וואס דען? אויף וואס זאגט רש י די ווערטער קומען שוין לטובה? אויף די ווערטער שניי חיי שרה. די פסוק הייבט אן ויהי חיי שרה, און אז מען טראכט זיך אריין אין די ווערטער איז עס, הערט זיך עס אויס אביסל מאדנע. לכאורה וואלט געדארפט שטיין ויהי ימי שרה. אזוי ווי מ'קוקט אין די ענד פון פרשת בראשית, מ'רעכנט אויס דארטן אלע צען דורות פון אדם ביז נח, ביי יעדע מהם שטייט ויהי ימי אדם שייס ענוש, אזוי אויך דא וואלט געדארפט שטיין ויהי ימי שרה אדער ויהי שני שרה, וואס איז פשט פון די ווערטער ויהי חיי שרה, שני חיי שרה, וואס איז דא די הדגשה אויף די ווערטער חיי? נו וואס דען? יעדער בר דעת ווען מען טראכט זיך אריין אין די לעבן פון שרה קען מען גלייך פארשטיין אז שרה'ס לעבן איז נישט געווען איר ברעקפעסט, איר לאנטש, איר פיזישע און גשמיות'דיגע לעבן, וואס דעמאלטס טאקע איז עס נישט געווען אלעמאל די זעלבע, נישט אלעמאל איז עס געווען גוט, איין טאג בעסער און איין טאג ערגער. די לעבן פון שרה, אזוי ווי יעדער צדיק, וואס איז דאס חיי הצדיק? אין תניא חלק אגרת הקודש סימן כב ז וואס מען האט נישט לאנג צוריק געלערנט אין די שיעורי כיתות, איז די אלטע רבי דארט מסביר וואס איז דאס די חיי הצדיק, די חיי הצדיק דאס איז אהבה יראה און אמונה, דאס איז די לעבן פון א צדיק, די גשמיות'דיגע לעבן פון די צדיק, דאס איז וועלן מיר עס אנרופן א זייטיגע זאך וואס די צדיק דארף פשוט האבן ווייל ער איז א גשמיות'דיגע מענטש און ער דארף עסן און ער דארף טרינקען און ער דארף שלאפן און טון אנדערע גשמיות'דיגע ענינים, אבער דאס איז נישט די עיקר לעבן פון דעם צדיק. בשרה, וואס איז געווען איר חיי שרה? מיט וואס האט זי געלעבט? וואס האט איר געגעבן א חיות, א לעבעדיגקייט, יעדן טאג ווען זי איז געגאנגען במשך'ן טאג, איז עס געווען איר רוחניות'דיגע לעבן. און במילא, אויב די עיקר לעבן איז נישט די גשמיות'דיגע לעבן, נאר די רוחניות'דיגע לעבן, דעמאלס קען טאקע זיין כולן שווין לטובה. ווייל איר רוחניות'דיגע לעבן האט זיך קיינמאל נישט געטוישט. יעדן טאג מיט די זעלבע חיות, מיט די זעלבע פרישקייט האט איר געהאט די רוחניות'דיגע לעבן. וואס די ראי' דערפון פאר יעדער איינער איז. אוודאי מיר זענען גשמיות'דיגע מענטשן, אונז האמיר גשמיות'דיגע לעבן. און אין גשמיות'דיגע לעבן איז אונז נישט אלעמאל די זעלבע גוט. איין טאג אזוי און איין טאג אזי, ווי מען זאגט אויף אראביש יום מעשל יום בסל, איין טאג איז עס א גוטע טאג און איין טאג נישט אזא גוטע טאג, אבער אז מען נעמט א מצוה, צו מען נעמט פארשידענע מצוות, וואס דאס געבט אונז א חיות, דאס געבט אונז א לעבן, בפרט מען רעדט דאך דא פון שרה איז עס א ספעציעלע הוראה פאר נשאי בנות ישראל פאר אידישע פרויען און טעכטער, די דריי מצוות וואס מיר ווייסן אז שרה האט מקיים געווען, ווי ס'שטייט טאקע אין רשי. אז ווען מ'האט געברענגט רבקה צו יצחק האט יצחק געזען אז ביי רבקה איז געווען די זעלבע דריי ניסים אזוי ווי ביי זיין מאמע שרה, וואס זענען די דריי ניסים? די לעכט האט געברענט משבת לשבת, ס'איז געווען א ברכה אין די טייג און א וואלקן האט שטענדיג גערוהט איבער די געצעלט, אזוי איז עס געווען ביי שרה און אזוי איז עס אויך געווען ביי רבקה. וואס איז די תוכן פון די דריי ניסים? שטייט אויף דעם אז דאס איז געווען א ברכה וואס האט געהאט צו טון מיט די דריי מצוות וואס מען האט ספעציעל געגעבן פאר אידישע פרויען, די מצוה פון הדלקת נר אין שבת קודש, און די נס איז געווען אז עס האט געברענט פון שבת לשבת, די מצוה פון געבן חלה, ווען דעם איז געווען א ברכה אין די טייג, און היטן טהרת המשפחה, דאס האט געברענגט די ברכה פון האבן די וואלקן איבער די אידישע געצעלט, וואס ווען מען קען עס זאגן אין א מער א ברייטערע פארנעם, הדלקת נרות שבת איז די ענין פון שמירת שבת, געבן חלה דאס איז די ענין פון כשרות, און טהרת המשפחה מיט צניעות וואס מען האט איבערגעגעבן ספעציעל פאר פרויען. אז א אידיש מיידל נעמט אט די דריי מצוות און דאס ווערט איר לעבן, אדער סתם אזוי א איד נעמט א מצוה און דאס ווערט זיין לעבן, דעמאלטס קען טאקע זיין כולן שווין לטובה, די גאנצע לעבן איז גוט, אלע זאכן וואס גייען ארויף און אראפ פארנעמט נישט קיין ארט, אוודאי ס'איז א חלק פון אונזער לעבן, אוודאי אמאל פילט מען זיך מער צופרידן, ווייניגער צופרידן, מען האט א שווערע טאג, א גרינגע טאג, אבער דאס איז נישט אונזער לעבן, אונזער לעבן, וואס איז די חי' שרה, וואס איז די חיות וואס מיר האבן, דאס איז די רוחניות'דיגע לעבן וואס מיר האבן, און דעמאלטס איז כולן שווין לטובה. א גוט שבת.